Ирыстоны хӕхбӕстӕ, Хуыцауӕй арфӕгонд, фӕрнджын ӕмӕ табуйаг зӕхх. Бирӕ амӕй-ай аивдӕрмӕ цымыдисагдӕр бынӕттыл дзырдтам мах, нӕ равдысты. Ӕмӕ иу алы хатт дӕр ӕмбӕрстам, Ирыстоны ӕппӕт хорздзинӕдты тыххӕй фаг ныхӕстӕ уӕддӕр ссарын кӕй нӕй, Йӕ рагон хӕзнатӕн сӕ фылдӕр абон онг кӕй у сусӕггаг ӕмӕ нын йӕ алы ком дӕр нырма кӕй у бӕстон ахуыргӕнинаг. Ӕмӕвӕдза алы хатт дӕр куы фӕныхас кӕнӕм нӕ хистӕртимӕ, уыцы уаз бынӕтты ма ӕхсидгӕ цард чи рӕййӕфта, уӕздандзинад ӕмӕ ӕгъдауы бындурыл чи схъомыл ис, уыдонимӕ, уӕд тынг зын вӕййы зӕрдӕйӕн ӕмбарын, мах фӕлтӕрӕн, хъыгагӕн, кӕй нал бантысдзӕн, хӕхбӕсты цы вӕджиауы ирондзинад, фарн ӕмӕ намыс уыдис, уыдон авторы рӕсугъдӕй раздахын. Уымӕн ӕмӕ нал нӕм ис, фыдӕлтӕм цас уыд, уыйбӕрц уды сыгъдӕгдзинад. ӕфсарм, зӕрдӕхӕлардзинад, Хуыцауы бын рӕстӕй цӕрынӕн. Ӕмӕ нӕм нал ис фаг хъару фыдӕлты кадджын цардыуаг бафӕзмынӕн. Фӕлӕ уӕддӕр Нӕ рагон фыдӕлтӕн сын бисонды куырыхон, арф мидисджын ӕгъдӕуттӕ уыдис лӕвӕрд, нӕ Иры ӕппӕт кӕмтты ма хӕрзӕрӕджы дӕр кӕй ӕххӕст кодтой, уыдон мах хъӕуы ахуыр кӕнын, зонын сӕ, ӕмбарын сын сӕ нысаниуӕг. цӕмӕй нӕ ног фӕлтӕртӕ сарӕхсой уыцы зонындзинӕдтӕй раст пайда кӕнын ӕмӕ уый руаджы раздӕхой Хуыцауӕй ирон адӕмӕн амынд царды ӕмӕ кувыны фӕндагмӕ ӕмӕ йыл базоной ныфсджын ӕмӕ фӕрнджынӕй цӕуын. Уымӕн ӕмӕ уыцы мбисонды куырыхондзинады ныхмӕ ницы ис ӕрывӕрӕн дунейы ӕппӕт хӕрзтӕй. Чи сын базыдта аккаг аргъ кӕнын, уыцы хъӕубӕстӕ-иу хуыдтой ӕцӕг уӕздан ирон адӕм. Ахӕм рагон ирон кӕмттӕй иу у Гуыркъуымты ком. Уый у Туалгомы фараст хицӕн кӕмттӕй сӕ иу. Хауы Нары зылдмӕ. Таурӕгътӕм гӕсгӕ Нармӕ ӕхсӕрдӕсӕм ӕнусы фыццаг ӕрбалыгъдис зындгонд Хетӕг. Уый дзы цӕргӕ баййӕфта алайнаг лӕг Хуырымы. Захъхъайы дӕр уыдысты аланты байзӕддӕгтӕ Битартӕ, Галотӕ ӕмӕ Сызӕритӕ. фӕлгӕттӕ. Уый фӕстӕ туалгоммӕ ӕрбалыгъдысты Нужалӕй мамыттӕ, Кучитӕ ӕмӕ Боситӕ Мызурӕй, Туатӕ Цъамадӕй, ма афтӕмӕй туалгомы цӕрджыты нымӕц фылдӕрӕй-фылдӕр кодта. Ӕрмӕст Нар, Зруг ӕмӕ Гуыркъуымты комы мин ассӕдӕ, стӕй цыппӕрӕм азы уыдис ӕртӕсӕдӕ фондз хӕдзары. мин фарӕссӕдӕ фӕндзай цӕрӕджы. Уыдонӕн сӕ фылдӕр уыдысты Хетӕджы байзӕддӕгтӕй рацӕугӕ мыггӕгтӕ – Дзидахантӕ, Запартӕ, Бырнацтӕ, Отартӕ, Еналдытӕ ӕмӕ ӕндӕртӕ. Абон Гуыркъуымты ком кӕд иннӕ хӕххон кӕмттау бары-нӕбары сафтид, уӕддӕр нӕу рох йӕ байзӕддӕгтӕй. Уӕлдай мысинаг та у, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ам ӕцӕг ирон царды ӕмбисонды фарнӕн ӕвдисӕн чи уыдис, уыцы хистӕртӕн. Цы хистӕртӕ ныййӕфтон, уыдон сты мӕнӕ дзӕбе зӕдынгӕс хистӕртӕ. Ӕз уыдонӕй цы базыдтон, цы ирон ӕгъдӕуттӕй цы зонын, уыдон базыдтон уыдонӕй. Стӕй иу мӕрдыг лӕууыны кары куы фӕдӕн, мӕй мӕрдыгыл лӕуын кодтой, уӕд-иу ӕз нымадтон стыр кадыл мӕхицӕн. Ӕмӕ-иу уыдоны раз лӕууын,

Уӕлдайдӕр та мӕнӕ ирон хъӕбатырты зарджытӕ ӕртӕ кӕнӕм, уыдон нал сты. Цыдӕр ӕндӕрхуызон зарджытӕ фылдӕр кӕнӕм, уыцы зарджытӕ нал хъуысын, цымӕ сӕ нӕ кӕнӕм. Уыдон та, уыдон та хъомыл кодтой нӕ кӕстӕртӕ. Уӕдӕ уыцы дуджы уыдон ахӕм хъӕбатырдзинӕдтӕ ӕвдыстой. Ӕмӕ куы бахъӕуа ацы рӕстӕджы, бахъуыдис нӕуый дӕр мӕнӕ Федтам хӕсты рӕстӕджы, уӕд-иу уыдон дӕр ахъуыды кодтой, Йӕ уыдон бахӕвзарджытӕ кодтой, цӕмӕй ӕз дӕр уыдон бафӕзмын истӕмӕйты. Мы сӕ цард уӕлдай кодтой, сӕ бӕстӕ сӕ фӕдбӕстӕмӕ бахъахъхъӕнын. Никӕй дзы федтай, чем сӕ дыууӕ суткӕйы фӕбадтысты мӕнӕ исчи фӕрасӕги, мӕз исчи уӕлдай ныхас цагъта зӕгъгӕй. Уый уыди стыр хъомындзинад. Кӕстӕртӕн ӕмӕ хъомыл кодтой.

Хъӕубӕсты мидӕг. Цыфӕнды куад дӕр дзы расыггӕнах дӕттӕн нӕ фӕзынгӕ нӕй кӕмдӕр. Мӕ уый ничидӕр фидауаг ӕрдыст, ничидӕр ӕй хуындзау хуыдта. Ну, молодой-то хуындзау фӕсамындзын дӕр чындзхӕссӕгӕй ничи хуыдта. Уымӕн ӕмӕ йӕ ам зонынц, фӕлӕ ма мы зоныс ӕмӕ зонынц, мӕ уынг фӕрасыг уа, Уӕд уый фӕстӕ Мамысон афтӕ зӕгъдзысты, Гуркъуымты ком, ӕмӕ сымах саубын расыггӕнӕгтӕ куы сты. Ме ничи рвыста, ничи йӕ кодта. Мӕ гъдау уымӕн уыди. Гъдау йӕ уый хуыйны. Ӕмӕ дӕ хъӕуы ма гад кӕн, дӕ комы ма гад кӕн, уӕд комгай уыд, уӕд хъӕугай нӕ уыд, уӕд елгонӕй исчи фӕрасыг и, зы рисай, ай зы риса хуыйна, елгон ахуыйны. уый нӕ уыди, фӕлӕ комы чидӕр фӕрасыди. Уый худинаг уыд. Науӕй та ӕгъдаугӕнӕг хӕдзары мидӕг ӕмӕ хъӕубӕсты мидӕг кадгӕнӕг лӕгӕн чи кад кӕны, йӕ лӕджы размӕ чи кӕны, сылгоймаг. Уый диссаг уыди. Йӕ усы тыхст рӕстӕджы, сусмы хӕстӕджы рӕстӕджы стил кӕрӕдзимӕ Советские кӕрӕдзийы ӕфсӕрмы кодтой. Кӕд иу исты хорздзинад иннӕ хӕдзары уыди, уӕд иу дзы хъуамӕ уый уыимӕ йӕхицӕн охота скодтаиккой. Кӕнноддӕр-иу фӕныхӕстӕ кодтой. Афтӕ уыдис, ӕмӕ-иу уӕззау куыстытӕ ӕрбаздысты фӕсивӕд. Цы фӕсивӕд ма дзы уыдис, сӕрдӕсаздзыдтӕ, хӕстмӕ чи нӕ ацыд, уыдон. Мӕй фӕхъазыдысты, хъӕссарӕзтой, фӕкафыдысты. Ёс уӕззау рӕстӕджытӕй. Кӕрӕдзийӕ ныххуыз кодтой. Кӕрӕдзийӕ ныххуыз кодтой, кӕрӕдзи ӕфсӕрмы кодтой, кӕрӕдзи циндзинадыл цин кодтой, кӕрӕдзи хъыгдзинадыл хъыг кодтой.
Диссаг у, ӕвӕдза, райгуырӕн зӕхх ферох кӕнӕн куыд нӕй. Райгуырӕн зӕххыл алы рӕзгӕ уд дӕр фӕхайджын вӕййы йӕ алфӕмблай цӕрӕг адӕмы ӕмӕ дунейы ӕнусон фарнӕй, ӕмӕ йыл ныффидар вӕййы йӕ зӕрдӕйы уидӕгтӕй. Ӕмӕ искӕд бон, лӕг уырдыгӕй цыфӕнды дард куы фӕхауа, уӕддӕр йӕ уидӕгтӕ ӕнустӕм баззайдзысты фыдыуӕзӕгыл. Уымӕн у афтӕ зынаргъ Ирыстонӕн йӕ алы къуым дӕр. Ӕмӕ дзы хохӕй, быдырӕй кӕмдӕриддӕр цардысты ирон адӕм, уыдон уым байтыдтой сӕ кадымы фарн, ӕгъдаумӕ уӕздандзинад. Уыцы алӕмӕты рӕсугъд удыконды миниуджытӕ, хидарыны уагӕвӕрдтӕ хъахъхъӕдтой фыдӕй-фыртмӕ ирон адӕм ӕмӕ сӕ нӕ фесӕфтой абоны онг.
Мах тӕккӕ стӕм Гуыркъуымты комы. Нары приходы Гуыркъуымты ком. Нары приход дих кодта ӕртӕ комы. Зруг ком, Захъа ком ӕмӕ Гуыркъуымты ком. Мах стӕм Гуыркъуымты комы. Гуыркъуымты ком уымӕн хуыйны ӕмӕ Райдыдта гуркъуымтӕй. Хъӕу хуыйны Гуркъуымтӕ. Гыццыл ком у. Абаргӕйӕ ӕруӕртӕм Амысон ком тедтимӕ куы барай, уӕд айу тынг гыццыл ком. Къуындӕг. Науи зӕххытӕ бирӕ и. Фӕлӕ Мамысонимӕ абарӕнын нӕй, Захъаимӕ абарӕн дарын нӕй. Мӕнмӕ уым лӕгъз быдырдӕр у, лӕгъздӕр у. Стӕй уӕд дзы адӕмдӕрон фылдӕр цард ис. Ам та йе аст хъӕуы цард ис ацы комы. Цыппар донанӕй иу фарс, цыппар донанӕй иннӕ фарс. Значит, скӕсӕн йӕ райдайӕны фӕстӕ горкомтӕ стӕй дзы риса Мӕ райгурӕн хъӕу, Отарты хъӕу, Назт стӕд тъӕбӕгъӕу. Ер рахизфарс, усфарс уал фом, рахизфарс уй хуйни, нӕ? Дон дӕлӕмӕ сау. Хуссар фарс. Мӕ, значит, тъӕбӕгъӕуы цардысты ӕрмӕстдӕр дыууӕ мыггаджы, Дзидаханты ӕмӕ Бырназтӕ. Цыдисӕй цардысты Отартӕ. Алӕ, Гуркъуымтӕ та алӕ дӕлдӕр. Уым цардысты Бырназтӕ. Ироортӕ, Зынауӕртӕ, Хъӕууат. Уым та цардысты Зӕпартӕ ӕмӕ Дзидахантӕ. Дзидахантӕй дӕр дзы бахаудта. Цӕгат фарс райдта мӕнӕхӕрдыгӕй Елгонайӕ. Хъӕу. Фыццаг хъӕу у Елгона. Чанайты хъӕу. Ныртӕккӕ кӕм лӕууӕм хъӕуӕй. Дарддӕр сахсат. Уым цардысты саутӕ ӕмӕ хуыбецтӕ. Фалдӕр ецъына, уым цардысты джанайтӕ.

Ацыдысты быдырмӕ, фыццаг Дзӕуджыхъӕумӕ. Уый уӕртӕ ӕвӕццӕгӕн кӕддӕр стӕсӕн вингдӕсӕн ус уыди. Уый фӕстӕ алыгъдысты Лабӕмӕ, дыккаг парти. Уырдӕм бахӕрвадӕлтӕй дӕр мӕнӕ Джанайтӕй, ардыгӕй Саутӕтӕй, Бырназтӕй. Ӕртыккаг парти ацыдысты

Ой дын цыппар.
Кӕд-иу цыфӕнды дард афтыдысты быдыры алы зӕххытӕм гуыркъуымтӕй ралидзгӕ мыггӕгтӕ, уӕддӕр сӕ гуырӕн авдӕн нӕ рох кодтой. Ӕмӕ сӕ фыдӕлтӕ цы кадджын дзуӕрттыл фӕдзӕхстой сӕхи, уыдонӕн абон дӕр дардӕй табу кӕнынц ӕмӕ тырнынц сӕ бынмӕ цӕуын ӕмӕ уым ӕххӕст кӕнын сӕ фыдӕлты ӕгъдӕуттӕ.
Кувӕндӕттӕ уыдысты, уал Тербаты Уастырджи хуыдтой йӕ тыххӕй Мады Майрӕм. Ерма мӕнӕй Аларды ӕмӕ Нары дзуар.
Нӕзыйы дзуар. Стыр Нӕзы зис. Йӕ астӕхсты куы асуай мӕн ам уӕлӕмӕ,

Ме мкуывтой хохы дзуары бон, иунӕг бон ӕм цыдысты. Уӕлӕ Тербатмӕ куыд цыдысты, афтӕ уым дӕр иумӕ. Тербаты Зарвай уыди ӕргом зар. Адӕм, адӕм цыдысты афтид ардыгӕй нӕ, фӕлӕ иу горӕттӕй дӕр бацыдысты, йӕ фӕдон, йӕ кувӕг адӕм чи уыд, уыдон, ӕмӕ иу Скуывтой, сбалӕфсӕ кодтой, истӕмӕ фӕбадтысты, фӕкафыдысты, фӕзарыдысты, ӕмӕ-иу алкӕмӕн дӕр йе усы хӕдзӕрттӕй, мыггӕгтӕй алы хӕдзары дӕр уыдис нывгъуыддаг бӕрӕгбонмӕ. Ӕмӕ-иу саргӕвстой, сӕ кувӕггӕгтӕ-иу физорджытӕ скодтой, сӕ кувинагрты кӕртӕ сыхладимӕ. Ссыдысты мӕ скуывтой Зуарыбы. Зуарыбыны-иу сӕ кувинӕгтӕ куры фесты, уӕд ӕрбадтысты мӕ сахуыстой. Чи заргӕ кодта, чи кавкӕ кодта молодежь, ӕмӕ уый тынг хорздзинад уыдис, фӕлдзӕг ӕмӕ рӕсугъддзинад. Фӕлӕ ма ахӕм хъуыддаг дӕр уыдис мӕ уыцы бон нӕ, Фӕлӕ кусӕрттӕгтӕ алы кусӕрттаг дӕр, алы хӕдзары дӕр кусарт стъолтӕ уыдысты ӕвӕрд бӕзӕнтӕ, бӕркад бӕрӕчетӕ, ӕмӕ-иу чи рбацыдис, горӕттӕ, хъӕутӕ уыдон дӕр-иу хсӕв баззадысты, нар-иу сӕ уагътой. Меуӕ дыккаг бо кӕрӕдзимӕ кувимӕ кувинӕгтӕм кувинымӕ цыдысты, ӕмӕ-иу афтӕмӕй ӕнӕхъӕн къуыри фӕцин кодтой кӕрӕдзи. Йӕ ран ӕппӕты сӕрӕй уӕлӕ хох Уастырджи у, уый ис уӕлӕ, уӕлӕ мих кӕм бады, йӕ уыцы ран. Уырдӕм хуымӕтӕджы лӕг нӕ хӕццӕ кӕны. Цуанӕттӕ дӕр ӕм искуы стӕм хайадты схӕццӕ вӕййынц. Ма дӕм куыд ӕгуызӕг дӕр кодтой, афтӕ дӕлӕмӕ рхастой. Фӕлӕ те рбадт тъӕпӕнмӕ. Хохы Уастырджи, уый уыди къӕдзӕхы ӕмӕ ӕдде амад. Ӕдде амад ӕмӕ дзы дуар. Мӕнӕ ахӕм комы лӕппутӕ сӕхицӕн райстой Ахӕм хӕс. Алы аз дӕр цӕудзыстӕм хеуырдӕм, цалынмӕ нӕ бон уа хеуӕдмӕ. Мӕ ӕртӕйӕ цыппарӕй алы аз дӕр хеуырдӕм цӕуынц. Мӕ хӕццӕ вӕййынц кӕддӕр фӕсси хортеттыл. Тынг дард у.
Тербаты лӕгты дзуары кувӕндон ис комрӕбыны. бӕрзонд хохы фахсбыл. Ӕмӕ йӕм кӕд ӕнцон ссӕуӕн нӕу, уӕддӕр адӕмы кӕддӕриддӕр зӕрдиагӕй фӕфӕнды сӕ удвӕллой ӕмӕ сӕ къахы фӕллойӕ балӕггад кӕнын дзуарӕн. Стырӕй, чысылӕй, зӕрондӕй, ногӕй, суанг гыццыл сабитимӕ сӕ хъӕбысты адӕм ӕвӕллайгӕйӕ зӕрдӕрухсӕй фӕцӕуынц хӕххон фӕндагыл сӕ фыдӕлты рагон кувӕндоны размӕ. Куыд дзурынц, афтӕмӕй-иу ардӕм рынчынты схастой, йӕхи бон цӕуын кӕмӕн нӕ уыд, ахӕмты. Ӕмӕ-иу дзуары лӕджы ракуывды фӕстӕ лӕг йӕхи къахӕй фӕстӕмӕ ӕрыздӕхт. Тарст низӕй рынчын сывӕллӕттӕн та-иу кувӕг лӕг рахафта дзуары дзӕнгӕрӕгӕй ӕрхуы ӕмӕ-иу ын ӕй нуазын кодтой дон кӕнӕ хсыримӕ ӕмӕ-иу афтӕмӕй саби сдзӕбӕх.
Хуыцау ис, зӕдтӕ ис, згъӕры быны уыцы зы кувӕг адӕм, уыдон иумӕ йӕ афтӕ уыдысты. Ӕмӕ нӕ цыма цы кувы, цы лӕгъстӕ кӕны, уымӕ дзуар ӕргом, ӕргом, йе ргом раздзырдта ӕмӕ йӕм рӕдыкъуыды зӕрдиагӕй хъусы, афтӕ йӕ дзырдта. Мӕ ачидӕр йӕхи хъахъхъӕдта. Нӕуӕг фезмӕлдӕй, нӕуӕг, нӕуӕг Нӕуӕг ныхасӕй,
ай та у Аларды. Абойы хицӕн ардӕм цыдысты афӕдз ӕртӕ хатты. Зымӕджы комахсӕнтӕ куы фӕуой, комахсӕнтӕ цыппӕрӕмы вӕййынц. Цыппӕрӕмы фӕстӕ къуырисӕр боны Мӕн ардӕм цыдысты. Уалдзӕджы бӕлдарӕны къуырисӕры. Ӕртыккаг хатт та мӕнӕ абон. Ну, абон, зӕгъгӕ, августӕй нӕхи зыдтамӕ. Айтег карз дзуарыдис. Нӕ уарзта йӕ быны хъӕрныхас дӕр, стӕй ӕнӕуаг ми дӕр Гӕрназӕн. Ӕмӕ йӕм цыдысты, цыдысты нӕхӕггомдӕр, йӕ фӕдон хъӕуты горӕтты чи уыдон дӕр ӕрбацӕуынц ӕртӕккӕ дӕр сӕ сывӕллӕттӕ ӕрбаласынц, сӕ сывӕллӕттӕ сын бавӕзӕхсынц ӕмӕ сын фӕкувынц, фӕлӕгъстӕ кӕнынц, фӕбуфӕ кӕнынц.
Рагон ӕмбисонд автодзоры Норст зынгӕй дӕр гуыппарт равзӕр, зӕгъгӕ, уымӕ гӕсгӕ нӕ уырны, ацы аргъӕутты бӕстӕ ӕдзӕрӕгӕй кӕй никуы баззайдзӕн, кӕй ссудздзӕн ногӕй рох бунаты арт, кӕй байдзаг уыдзӕн ногӕй ирон лӕджы фарнӕй гуыркъуымты комбӕстӕ, уымӕн ӕмӕ нӕй фыдыбӕстӕ ферох кӕнӕн. Фыдыуӕзӕгимӕ бастдзинад у мад йӕ хъӕбулимӕ цӕрӕнбонты цы алӕмӕты тӕгтӕй ӕнгом баст вӕййы, уыйау. Атонӕн ын нӕй. Уӕлдай диссагдӕр та у, фыдӕлтӕ цы дзуӕрттӕм куывтой, уыдоныл иузӕрдиондзинад, ӕууӕнкдзинад. Ӕмӕ Хуыцау зӕгъӕд, цӕмӕй бонӕй-бонмӕ фидарӕй-фидардӕр кӕной не ппӕт кӕмтты ӕмӕ мыггӕгты уидӕгтӕ ӕмӕ хӕхтӕй бӕрзонддӕр, сырӕзой ирон адӕмы национ хи ӕмбарынад, се нусон кад